ne honam fam ne sɛnea yebetumi ayɛ agye yɛn ho afi ɔbɔnefoɔ no nsam. Na ansa na Prɔfɛt Emmanuel yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ no, yɛnkɔ commercial break, yɛkɔba a yɛde nkɔmmɔ no bɛhyehyɛ so.
ɔdɔfo a ɔhwɛ me ayɛ heaven gate fire ministry international ko ɛda bia anapa ɛhyia nyame diifoɔ ɛwɔ nkɔkɔɔ life radio akyiri hɔ a ɛhɔ ɛna ɛhyia mu Asafo yɛ Heaven Gate, ɛyɛ Ida Ukua da. Sɛ wowɔ Nkɔkɔ, wowɔ Bonsu, Nkran, baabi biara wɔ biara wopɛ sɛ wobɛhyia Prophet Emmanuel Elisha wɔ Nkɔkɔ. Ɛyɛ Ida Ukua da biara anapa yɛyɛ anapa som service no. Ɛhyɛ aseɛ nnɔnkono mpaamu. Maame baabi a wowɔ biara sɛ wopɛ sɛ wohyia Prophet a, nnɔnkono mpaamu na waduru Nkɔkɔ. Life Radio, wobisa Life Radio akyire hɔ a ɛhɔ na asafo no wɔ. Heaven Gate Fire Ministry, ɛhɔ na ɛwɔ. Nti na ɛda Yawa da no wɔbɛhyia yɛ wɔ head quarters a ɛyɛ Nɔboam Konongo, Asante Akyem Konongo, Nɔboam. Hɔ na wɔbɛhyia yɛ. Ɛda Yawa da biara yɛyɛ asɔre. Yɛ breki altars foɔ. Ɛyɛ da Friday biara nso yɛhyiam wɔ Konongo, Nɔboam, Nɔb City a ɛyɛ head quarters. Ɛduru ɛda Tuesday a free council, yɛnyi sika, bra na wo ne Nyame diifoɔ mmɛhyia. Bɛka w'asɛm kyerɛ no, na akwankyerɛ bi wɔ hɔ bi a ɔno nso de Nyame a ɔnam Nyame asɛm so de ama wo na woyɛ a woanya so nhyira. Ɛdɛ Tuesday, wɔn a wɔwɔ Bɔɔko ano, asɔfoɔ no ebi wɔ hɔ nom a branches no bi wɔ hɔ wɔyɛ asɔre. Tuesday anwummerɛ biara Bɔɔko ano ɛyɛ asɔre. Tuesday ɛda saa Tuesday no ara nso wokɔ Akyease a, Akyease nso asɔre no bi egu so wɔ hɔ. Nti wowɔ Akyease no mpɔtam hɔ nom na wohwɛe a, woduru Akyease a, Wobisa Heaven Gate a, akwadaa koraa bɛkyerɛ baabi a wɔwɔ, ɛyɛ asɔre. Wokɔ Bɔɔ Kwan no nso a, baabi biara a wɔwɔ biara, wobɛtumi aduru hɔnom a, ɛda Tuesday anwummerɛ biara, yɛyɛ asɔre. Ɔdɔfoɔ, baabi a wowɔ biara, metwa sɛ wode wo ho bla bɛdɔn asafo yi.
Afei ma wɔakyi mo afidie ato ha a ne meresan merekae mo sɛ ɛha yɛ Emmanuel Television ɛna mo ani agu so a mo re ɛrehwɛ yi. Prophet abɛka yɛn nsa wɔ ha nti yɛnkɔ ne ɛne no nkɔ twetwe nkɔmmɔ. Prophet Emmanuel mankɔ aba ɛde wo ba Emmanuel Television. Yɛn nyinaa na mɛtumi de wo so. Nyame pakyɛw wɔ fam o.

a na wohu sɛ biribi fa Ahenni no ho nkamfo. Yɛka sɛ Ahenni no no nkamfo a, Ahenni bɛn koraa ho asɛm na wubisa nnɛ yi? Ɛyɛ Ahenni a ɛyɛ Yesu Kristo ne Papa Onyankopɔn Ahenni. Sɛ wobɛgye Yesu di a, na wobɛyɛ born-again Christian, anaasɛ wode wo ho ma Kristo na ɔma wo nkwa a. Adeɛ baako a ɛberɛ ne berɛ no yɛhwɛ firi wo nipa no ase bɛhu nkankɔ wɔ w'abrabɔ mu. Yɛbɛhunu sɛ ɛberɛ a wɔde Yesu diiɛ no, nneɛma ahyɛ aseɛ kɔ nkan wɔ abrabɔ no mu. Na ɛyɛ a na mprɛ bebree nnipa adwene sɛ yɛka sɛ ebia nkankɔ a ebia wɔbɛgye Yesu di a ɛfa ne sikasɛm ho, daabi. Nkankɔ yɛ adeɛ bi a sɛ wobɛgye Yesu di a ɛtwa sɛ ɛba w'asetena mu. Ɛdɛn ma nnipa nyinaa hu sɛ ampa bere a wɔbegyee Yesu diiɛ no, nka nkwa aba? Na ansa na nka nkwa bɛba no, yɛhu nsesae foforɔ. Yɛhu sɛ onipa wei, n'abrabɔ no asesa. Ɛberɛ bi a atwam no, na yɛhu no wɔ tebea bi mu, ne su bi mu, ne anammɔn bi mu. Ɛbea bi wɔ hɔ a na yɛtumi hu no. Ɛɛ, yɛtumi hu no wɔ ɛbea bi a na nsɛm fata. Mmom ɛnnɛ yi no, Yɛhwehwɛ no wɔ hɔ a yɛnhu no bio. Enti yɛbɛbisa sɛ, Ah, aberanteɛ yi, kane yɛnhu no, ɛsei yɛahu no. Enti ne nkurɔfoɔ a na ɔne wɔn taa hyia saa berɛ no, wɔbɛhu sɛ aberanteɛ a wɔnhu no bio no, berɛ tiaa wɔnye no. Nneɛma ahyɛ aseɛ asesa ma nkankɔ ahyɛ aseɛ aba n'asetenam ne n'abrabɔm ne nneɛma a ɔreyɛ nyinaa mu. Enti ɛno na nnipa rebɛbisa sɛ, Ah, na ɛyɛ dɛn na nnipa som asi anaa bra yi anaa maame anaa sista yi anaa papa yi Yɛahu sɛ wɔasesa Eberi tiawa bi na nkamfo ahyɛase aba n'abrabɔ mu. Yesu Kristo a yɛne no nam no anaa yɛn a yedi n'akyi no anaa yɛn nyinaa papa no, ɔkyerɛɛ yɛn sɛ obewui sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn yɛbɛyɛ ɔdefoɔ. Enti wokan Second Corinthians chapter eight verse nine no a, wɔse Yesu Kristo bewui anaa wɔyii ohiani bewui sɛnea ɛbɛyɛ a me me ne wo yɛbɛyɛ ɔdefoɔ. Enti Yesu Kristo wuo no ɔbɛwuiɛ no ɔbɛwu maa yɛn sɛdeɛ yɛbɛyɛ ɔdefoɔ, ɔdefoɔ ne sɛ nkankɔ bɛba yɛn abrabɔ mu, nkankɔ bɛba yɛn asetena mu. Yesu baa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkankɔ a na ɛwɔ hɔ ma yɛn ɛfiri ɛda a N'agya bɔɔ yɛn no afiri hɔ no ɛsare ba bio. Nti sɛ wobu sɛ nkankɔ yɛ adeɛ a ɔbɛfiri Yesu deɛ a, ɛtwa sɛ wohunu nkankɔ a ɛwɔ w'abrabɔ mu no sɛ ampa kane no Ná woyɛ obi a wobɔ mpaeɛ. Mmom seesei deɛ, wohu sɛ mpaeɛ no a berɛ a merebɔ no, ano yɛ den. Gye sɛ mahyɛ aseɛ bobɔ mpaeɛ bi wɔ fie a, ɛkɔ bɛyɛ sɛ yi ne, ɛɛ, ɔma ɛyɛ nna koraa. Wohu saa sɛ ɛɛ, nkamfo ahyɛ aseɛ aba me nyamesom mu. Na ɛkame no, na sista no rebɔ mpaeɛ anadwo. Berɛ a yɛhunu sɛ yɛso asakyera no, yɛhunu sɛ ɛnyɛ nsakyeraeɛ kɛkɛ, wasakyera ama nkamfo aba n'abrabɔ mu. Enti Nkaefo yɛ asɔre bedi Yesu di a ɛba w'abrabɔ mu ɛda adi ma nnipa a wɔmfa wɔn ho ma Kri wɔmfa wɔn ho ma Kristo no nso hwehwɛ Kristo akyi de wɔn kra anaa wɔn nipadua no de ma Awurade na wɔma wɔn kra foforo. Enti ɛyɛ adeɛ a wobisa deɛ a wobɛgye Yesu di deɛ a ɛkyerɛ sɛ Nkaefo ɛba w'abrabɔ mu. Nkaefo yɛ adeɛ bi a ɛhia paapaapa sɛ Okristoni biara no yɛbɛhu Nkaefo wɔ w'abrabɔ mu. Ne ɛtwɛtoɔ.
Ahwɛfo, sɛnea yɛn papa Prɔfɛt Emmanuel Laisha kaeɛ no, ɔsɛ sɛ wopɛ sɛ nkankɔ ba w'abrabɔ mu a, na ɛwɔ sɛ woyɛ Agya no apɛdeɛ ma no. Aane. Me Prɔfɛt, mepatwo wo, sɛ na ɛreka tete no, Esther ne Deborah, wɔn dii Yesu akyi no, a nneɛma a, anaasɛ adeɛ a wɔn, wɔn pɛ wɔ Yesu hɔ no, wɔn nsa tumi kaeɛ no. Ɛduru bɛn de na yɛahwɛfoɔ a ɔmo nso so hwɛ ɔmo, ɔmo bɛtumi ayɛ ne saa nkankɔ no a Ester ne Debora nyaa wɔ nnommum mu no, ɔmo nso so atumi anya ne ɔmo abrabɔ nso so asi wɔn yie paa?
Nnuaba a Onyankopɔn nhyira wɔ awiei a adeɛ baako wɔ mu ne sɛ, sɛ wobɛgye Yesu di a, na wobɛyɛ abɔdeɛ foforɔ na nneɛma dada no nyinaa atwam a, yɛwɔ nhyehyɛeɛ wɔ nyamesom mu a ne nyinaa mu no yɛfa firi twerɛsɛm no mu. Ɛno nti the first thing deɛ ɛdi kan paa ne sɛ wobɛgye Yesu di a wobɛbata kenkan, wobɛbata Nyame asɛm ɛne mpaebɔ ɛne akwankyɛn. Ɛno na ɛbɛma wobɛhunu sɛ afei nkorɔfoɔ bi a ɔwɔ Bible mu te sɛ deɛ na woka te sɛ Debola ne Esther nkankɔ a wɔbɛdii Nyame akyi ɛbaa wɔn abrabɔ mu no, Nneɛma tɛtrɛɛ bi a na wɔyɛ. Esther yɛ. Ebia na onya time wɔ Nyame mu kane no, ɔno wiase ne nneɛma no. Wɔde wɔagye Yesu di a, wɔde ne ho nyinaa mae. Wɔde n'akoma ne n'adwene nyinaa mae. Wɔde ne biribiara mae. Enti ɔbɛyɛɛ onipa a n'akoma ne n'adwene di Onyame akyi, hwehwɛ Awurade, N'ahenni no nkankɔ. Na onipa biara a odi Nyame nam na ɔhwehwɛ ahenni no nkamfo no, ɔno nso hwehwɛ wo nso nkamfo. Enti ansa na wo nkamfo bɛtumi akɔ n'anim no, ɛsɛ sɛ wodi kan hwɛ ahenni no nkamfo. Ahenni bɛn a? Kristo ahenni no. Enti obi abɛgye Yesu adi, wakɔ sɔre, all right. Da biara yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ, yɛ a metaa ka asɛm bi sɛ, Akristofoɔ gye wɔn ankasa wɔn ho. Ma wɔnnwen Ahenni no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ahenni no bɛbɔ nkan. Wobɛka sɛ, N'Ahenni no sɛ Agya Nyankopɔn ɔte Heaven, ɛhɔ na ɔwɔ, enti yɛka Ahenni a, adɛn nti na yɛbɛyɛ dɛ adwene ne ho? Ok, sɛ obi bɛgye Yesu di a, na ɔbɛwura asafo bi te sɛ Heaven Gate Asafo, anaa other churches a aka no, nkɔwura bi mu na ɔne Nyame nam anaasɛ ɔne Yesu nam a, adeɛ a onipa no Etwa to de hyɛ n'adwene mu sɛ ɔbɛkɔ twerɛsɛm no mu. Ɛno nti, thesis no, yɛkyerɛkyerɛ biribi, yɛwɔ studies, Bible studies, a yɛkyerɛ wo Nyame Asɛm ma wobɛhunu akwan a ɛwɔ sɛ wofa so a Yesu na wobɛdi n'akyi no, nneɛma bɛtumi akɔ yie ama wo. Menye sɛ wobɛdi Yesu akyi, sɛ mafa Yesu sɛ me kra, m'agyenkwa, m'asakyera, na wobɔ abrabɔ bi a wopɛ, wonante sɛdeɛ wopɛ, womfa mmara nyɛ adwuma, womfa Nyame Asɛm nhyehyɛeɛ nyɛ adwuma, Sɛ yɛwɔ twerɛsɛm no fa womfɛlo womfa nyɛ hwee a, ɛnneɛ kɔba saa deɛ woyɛ Kristoni nanso adeɛ mfa ne nka nkɔ paa deɛ ebi mma w'abrabɔ mu. Ɛno na ama nnɛ Kristofoɔ bebree tete asɔredan mu a y'adwuma nkɔ so, y'awareɛ nka nkɔ mma mu, ne nyamesom koraa no nka nkɔ ne mu. Deɛ ɔhyɛ aseɛ no sɛdeɛ na ɔte a ɔbɔ mpaeɛ nketenkete no, ɛbia bɛyɛ five minutes no, ɔntumi nkɔ nka wɔ mpaebɔ mu. Yɛwɔ Kristoni bi a ɔmfa ne mpaebɔ koraa, no ka sɛ ɔte Aawase koraa a, ɔntumi mmɔ. Ɛda a ɔsakyeraɛ ne mpaeɛ no a ɔbɔeɛ no, ɛno ara no, ɔnni ɛ, sɛ mekɔ mɛgye Yesu din na mebɔ mpaeɛ bɛyɛ just ten minutes, mmom bɛyɛ two years no mahunu sɛ nkankɔ aba me mpaebɔ mu. Kane na meyɛ fasting six to twelve, mmom ɛberɛ rekɔ su na ɛberɛ rekɔ no, mahunu sɛ afei deɛ metumi yɛ six to six, enti mahunu sɛ me fasting yɛ no nkankɔ aba mu. Kane no na me tumi bɔ mpaeɛ anadwo bebree. Me sɔre bi a twelve a me bɔ bi a bɛyɛ thirty minutes. Mmom ɛberɛ mpo ne nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma no yɛ kyerɛkyerɛ no na me de yɛ adwuma no. Matumi ahunu sɛ nkanko aba m'anadwo mpaebɔ mu. Enti ɛfiri du mmienu no first na me bɔ thirty minutes. Ɛnnɛ no me bɔ more than four hours. Me sɔre twelve a me da four o'clock, ɛno mpo me da a na ɛyɛ me ya. Ɛno ma wohu sɛ onipa no a obegye Yesu adi no, wohu no sɛ nkankɔ aba onyamesom mu. Enti obebɛyɛ onyame ba anaasɛ obɛyɛ ahenni no mu ba a, adeɛ baako a ɔwɔ sɛ ɔno ara da a ɔhwɛ n'abrabɔ ne sɛ, Mebɛgye Yesu di yie na mebɛwura ahenni no mu no, nkankɔ bɛn na aba me nyamesom no mu? Ɛnyɛ nɔmba one. Nɔmba two, sɛ ɔhu no sɛ ne nyamesom no nkankɔ aba, deɛ Nyankopɔn som nyinaa ma ɔsan teke sɛ, Mebɛgye Yesu di yɛ me nsa ano adwuma nka mpo sɛn na aba mu because Okristoni biara no nsa ano adwuma wɔ Nyame hyira so. Enti ɛberɛ a woyɛ adwuma no, ebia wode sika two million na ɛyɛɛeɛ a, ɛberɛ a wodi Onyankopɔn ne nhyehyɛeɛ ne ne mmara ne nneɛma a ɔpɛ sɛ woyɛ no so no, ɛbɛboa wo ma afei simma tiawaa bi no wobɛhunu sɛ nka mpo aba w'adwuma no mu. Enti Okristoni biara deɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ wohwɛ ne sɛ wode Bible no bɛyɛ adwuma. Bible ne sɛn? Bible no mu asɛm no, asɛm a wɔnam n'asuafoɔ no so de buu twerɛsɛm no mu no, twerɛsɛm yɛ adeɛ a ɛboa yɛn ma yɛhunu deɛ Onyame pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn, anaa Onyame nsɛm a ɔka too hɔ sɛ yɛnni so no, yɛdi so a, yɛn nso yɛbɛ, ɛbɛboa yɛn. Enti Okristoni biara deɛ, maame, sɛ wobɛgye Yesu di deɛ a, wowɔ adwuma kɛseɛ yɛ papapapa. Bebree nso bɛgye Yesu di wie a, asa no ara ne sɛ duru bi a, Prayer meeting na waba bi. Kwasia no na w'adwareɛ abɛtena ase na ebia w'ataade nwunu bi a w'atɔ na wo mpaboa bi a ɛfɛ bi w'asɛ bɛtena hɔ. Ɛnyɛ saa. Ɛtwa sɛ wode Nyame asɛm no, twerɛsɛm no, nsɛm ne wɔ mu no, nneɛma a yɛ yɛ kɔ bɛdi Nyame akyi a, yɛnhwɛ ɔbaa Esther koraa kwan a ɔfaa so a ɔnyaa animuonyam. Esther yɛ obi a na nka ne wɔfa ɔyɛ great man, ne wɔfa yɛ great man ɛna ɛkɔduu berɛ bi. Ɔhene bi a ne berɛ so, ɔwɔ tumi, on ne ne nnamfefoɔ ahyia. Berɛ a ɔne nnamfefoɔ hyiaeɛ no, ne yere yɛ ɔbaa ahoɔfɛ papa a ɔpɛɛ sɛ ka ne yere no bɛba na ka ne nnamfefoɔ ahyia na ɔba bɛ sa bi anaa ɔba bɛyɛ biribi na ka ɛn ɛɛ ne nnamfefoɔ no anim na wanya animuonyam. Ɔbaa no ho nfɛ biara sɛ ɔware no a, bɛrima wo dua a, ɛberɛ biara no wopɛ sɛ. Yeah, titiri sɛ maa kɔkɔɔ te sɛ mo sɛ ɛrekɔ baabi a ɛɛ nti ɛdwom no yɛ yeah wo yere ho fa ɛɛ sɛ ɔbaa ho fa na ne nam ɔte mu sɛ wo nam na wo bɛrima no kɔbɔ funkum na w'ani agye ɛkɔba sɛ wo nam na sɛ ɔyere no asɛ hɛ ɛɛ asɛ asɛ na bɛn saa saa saa nyame nhyira wo paa eti Esther yɛ ɔbaa a na ɔno saa tam ne ɔfa koraa no ɛwɔ gate mine Esther no ɛɛ yɛba ne sɛ ne maame awu ne papa wu so wahu wɔyɛ ɔba a ɔno no ɛɛ ɛɛ ɔnyɛ obiara a yɛbɛtumi aka sɛ ɔbɛtumi abɛyɛ ɔbemaa ama no ayɛ yie nanso no ne ɔfa Gethsemane no ahe ahemfie hɔ no ɛkɔbaa sɛ adeɛ a ɔhene no ɛpɛɛ sɛ ka ne yere bɛyɛ ma no ɔba no abɛyɛ ama no enti ɛma ɔhene no bo fui ɛma ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbaa no agyaa no enti ɔbɛpɛ yere foforɔ enti nkuro mu mpanimfoɔ no nyinaa yɛɛ sɛ ɛne yɛmfa mmaa a wɔyɛ mmaabunu mmra na yɛnni baako pɛ na yɛmfa no ma ɔhene na ɔnyɛ ɔhene. Ɛno mu na ne wɔfa no tee sɛ, Dabi, asɛm sei na akwannya sei na abɛda wo dea, ɛnneɛ yɛ akwadaa ne wɔne no teɛ no, ɔbɛma wo aba bi, na sɛ ɔba na sɛ nkonimdie bɛyɛ ne dea a, fine, nkonimdie amma a, ɔnkɔ. Ɛno mu na ɔbaa yɛ Onyame a ɔfiri pɛ nipa no fɛ baa no ma ɔno nso so ɔbɛyɛɛ ɔhene yere. Na ɔbɛyɛɛ ɔhene yere no, adeɛ a ɛyɛ me dɛ pa ara ne sɛ, ɛberɛ biara no, na ɔde Nyame na ɛyɛ biribiara. Wɔde Nyame na ɛnante, wɔde Nyame na etu anamɔn. Because bere bi duruiɛ a, ɔtae bae, ɛberɛ a ɔbɛnya adibɛn no. Wokan Esta chapter four no a, ɔse, Ɛ, ɛ, ɛ, yɛsɔre tiaa me manfoɔ sɛ kei bɛku wɔn, nanso ɔkɔɔ mmuadadie ne akonta mu ma Awurade tiee no. Wɔde yɛ wɔn nkurɔfoɔ bi a wɔne wɔn bɛdi Nyame nti, wɔbɛdɔ wɔn ho nyinaa, n'akoma ne n'adwen ne biribi biara a wɔwɔ biara boa Ahennie no ma Ahennie no tu mpɔn. Ɛnyɛ Akristofoɔ a yɛwɔ seesei no Yɛnnye Nyame Ahenni ho, yɛdwen kwan a yɛbɛfa so yɛbɛnya kaa. Ɔno ara ne private car ɛna ɔdwen ho. Ɔdwen kwan sɛ ɔbɛnya ne land na wasi ne dan hɔ na yere ne mma ate mu. Ɔnnye Nyame Ahenni no ho. Ɔdwen kwan a ɔbɛfa so ɔne ne mma bɛkɔ sukuu akɛseɛ, internation akɛseɛ, but ɔnnye Nyame Ahenni no ho. Ɔdwen kwan a ɔbɛfa so a ɔno nso ɔnam ɛbɛhu sɛ ahaa ɔno na ɛreba no. Wɔtumi ba asɔre na asɔre no a wɔte mu no akonnwa adu. Nso ɔnnwene ho. Wɔtumi fa asɔre ne asɔredan no watch nnim, nanso ɔnnwene ho. Enti ɛberɛ a wobɛyɛ Nyame ba na wote asɔre mu na wonni ahennie no, Yesu Kristo nom a wopɛ sɛ wɔhyira wo, ma nkamfoɔ bɔ w'abrabɔ mu, wonni Ɔno ne ho first, wonni N'ahennie no no, ɛne Ne nkamfoɔ abɔ abrabɔ mu. Ɛno na ama ɛnnɛ Kristofoɔ no, me nuabaa, yɛbrɛ. Akristofoɔ berɛ a yɛbrɛ nyinaa nyɛ biribiara. Yɛmma Nyame ahennie no ho nhia yɛn, mmom yɛma yɛn ahennie no ho na ɛhia yɛn. Yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Sɛ onipa bɛgye Yesu di a, anaasɛ woba ahennie no mu a, adeɛ baako bi a mepɛ sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a ɛka yɛn no te aseɛ yie pa ara wɔ ha ma me pa ara. Mma ebi a Awurade yii bi firii n'abusua mu. Yɛtaa ka ne ho asɛm frɛ no Abraham. Abraham yɛ obi a according to Bible kyerɛ sɛ Ɔyɛ onipa a Awurade hyɛ da yii no firi abusua mu na ɔkaa sɛ ɔnkɔ asaase a ɔno Nyankopɔn asiesie ama no no so. Abraham firi n'agya ne n'afiefo asaase a Awurade asiesie de ama no no so kɔdanee akoa. Nanso ɛsiane sɛ ɔdii Onyame nhyehyɛeɛ ne ne mmara ne deɛ ɔpɛɛ sɛ ɔnyɛ no, ɔbɛyɛɛ nhyira. Wokan Genesis chapter 22 a, ɔse Onyankopɔn ne Abraham pam apam foforɔ.

Enti Abram bɛyɛɛ Israel ɔpem sɛ ne wuda mu nyinaa no wɔyɛ nhyira. Yɛka Abram nhyira a, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛkyerɛ sɛ obi bɛde Yesu nante anaa ɔne Onyankopɔn bɛnante a, saa onipa no, ɛho nni kwan sɛ ɔbɛdane ohiani. Ɛyɛ a mente nnipa bi nkyerɛkyerɛ ase sɛ, oh, wobɛgye Yesu di a, ɛnyɛ nyinaa na ɛbɛyɛ yie. Ɛtwa sɛ obi eh, eh, oh, eh, nya, eh, eh, yɛse Bible se, nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ wɔn sɛ ayitotofoɔ nti, ɛnyɛ obiara na wɔsɛ, daabi, mm-hmm, mm-hmm. Yɛwɔ nneɛma bi a wobɛdi Yesu di a ɛtwa sɛ woyɛ, na ɛberɛ a woreyɛ no, na wonya results firi adeɛ no a woreyɛ no mu, na wonya ɛɛ ɛɛ wonya ɛɛ biribi firi mu, adeɛ bi pue firi mu ma wo. Yɛmfa adeɛ bi te sɛ Abraham, ɛberɛ a Onyame maa no firii ne papa ne ne maame fie no, ɛnna wamfa Onyankopɔn anom asɛm anyɛ adwuma, anka Nhyira yi a yɛka yi, ka ma. Genesis twenty two no, deɛn na Onyame ka kyerɛɛ Abraham? Ɔse ɔmfa ne ba Isaac nkɔbɔ afɔdeɛ mfa no ma me. Tie o, ɔmfa ne ba Isaac. Abraham ne ba yɛ baako pɛ ara. Ɛn, ɔwɔ Ismael, Ismael no Nyame nnye no ntom because ɔ, ɛyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ ne, ne yere na ɛmaa ɔne n'abaawa no kɔdaeɛ ma ɔnyinsɛn. Nti yɛreka Abraham ne ba a Onyame anim no, wagyina atom a, ɛyɛ hwan a? Isaac. Nti Isaac na Onyankopɔn ɛndimande no yi, ɛde afiri. Abraham hɔ no, enti ne nso so yɛ baako pɛ. Mama, akwadaa no, ɛyɛ mmienu nko ara, seesei atu awu ba mmienu, na seesei a waba asɔre, na odiyifoɔ ka kyerɛ wo sɛ, Awurade se, Fa mma mmienu nyinaa nkora bɛbɔ afɔdeɛ ma wɔntena asɔre fie ha. Ei! Ɛbɛyɛ den. Ɛbɛyɛ wo den ara. Obi a so bɛku no mpo, wɔse Awurade se fa nkwadaa bɛbɛtena fie ha. Nti. Abraham adeɛ no a ɔyɛeɛ no, ɛno bɛmaa Onyame huu no sononko, hunu sɛ ɔnwee ne ho, na ɔdwee ɔne Onyame ho. Enti ɔka kyerɛɛ sɛ, Abraham, Abraham, ɛnnɛ deɛn na mahunu sɛ wosuro me Awurade. Ne ba baako pɛ, wamfa ankame no. Nso ɛnnɛ, Kristofoɔ, yɛte asɔredan mu no, meka kyerɛ wo sɛ obi te asɔredan mu, wate asɔredan mu, the whole year, ne student baako pɛ nkɔ asɔredan mu. Nso ɔno nso ɔpɛ sɛ Onyame mmoa no ma ɔnya sika nsi dan.

Hwɛ, nante m'anim pɛpɛpɛpɛ, na yɛ sɛdeɛ mepɛ sɛ woyɛ nyinaa, na mɛma wo nso adi yie, sɛdeɛ meka kyerɛɛ m'akoa, anaa me me me me me ba Abraham. Enti Abraham nti, Isak bɛyɛɛ nhyira. Hwɛ, twerɛsɛm no a ɛda hɔ no, nnipa bebree tete aso agyam a yɛnkan, ebi nso kan nso yɛmfa nyɛ adwuma.

Kyerɛ sɛ ɔnyɛ serious wɔ no no ɛhɔ no hɔ no na sɛ ɛyɛ ne sɛ yɛsɛ obiara nkɔ asɔre ɛna ɔkɔ bi ɛna ɔkɔ bi kɛkɛ na ɔnni mfasodeɛ a ɛda no ɔbɛ ɔwɔ aso adeɛ ma no deɛ ɛtumi de firi mu ɛde brɛ no so ɔho ɛnti ahennie no yɛ adeɛ bi a sɛ onipa de ɛba mu a wosesa wo suban sesa w'abrabɔ ɛsesa. Afei me ho nka nkɔ wɔ abrabɔ mu. Kane no, sɛdeɛ na ɛteɛ no, ne nyinaa nnane ma afei me ho nneɛma foforɔ foforɔ no nyinaa nso bɛyɛ papa. Enti, sɛ wɔbɛtie me saa berɛ no, Nyame ma yɛtie no, N'ani bɛtie me saa berɛ no. Mepɛ sɛ yɛde hyɛ yɛn adwene mu sɛ, Kristosom yɛ adeɛ bi a sɛ wode wo ho bɛhyɛ mu a, ɛtwa sɛ ɛbere ne bere biara ne ho nka nkɔ wɔ w'abrabɔ mu. Ɛnnɛ wonim sɛ akɔba seesei sɛ Kristofoɔ koraa ne ɛho kyere yɛn ama nnɛ ewiasefoɔ ho tɔ wɔn. Anaa, Ma me nuabaa. Ɛɛ, ampa nokwar, meyɛ m'adwen sɛ mebisa wo sɛ, akɔyɛ sɛ ɛnnɛ wiase mu a yɛwɔ no, ayɛ sɛ wɔn a wɔwɔ wiase mu no, wɔn ani gye wɔn ho nkokora kyɛn yɛn a yɛwɔ Kristo mu? Me nuabaa, adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ, ɛnyɛ nokorɛ saa o. Yɛn Kristofoɔ no nneɛma aba saa. Adɛn nti na meka saa asɛm wei wɔ kasafidie yi so? Yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ, Second Corinthians chapter eight verse nine no, Yes, Yesu Kristo bewui a wotie wo. Obeyii ohiani bewui sɛnea ɛbɛyɛ a me me ne wo mmienu yɛbɛyɛ ɔdefoɔ. Ok, enti sɛ Yesu bewui sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn no yɛ yɛbɛyɛ ɔdefoɔ deɛ a, adɛn nti na yɛagye Yesu di, Honhom Kronkron abɛtena yɛn mu, wabɔ yɛn asu, yɛagye asɛmpa no adi, na nka yɛde asɛmpa no bɛnante na yɛde yɛn adwuma deɛ a, adɛn na nka yɛbɛkɔtɔ ahiafoɔ? Yɛmfa asɛmpa no nyɛ adwuma. Yɛde Yesu din pagya yɛn nsa mu a, yɛmfa Nyame asɛm nyɛ adwuma, yɛbɔ yɛn bra sɛdeɛ yɛte wiase nneyɛɛ bɔ no. Ɛnnɛ Kristofoɔ kura tete asɔrdan mu bɔ yɛn bra a ɛnku koraa sen ewiasefoɔ. Enti ewiaseni no tie o, hwɛ, sɛ wiaseni kɔ bosom bi so kɔgye adeɛ bi te sɛ ebia wei, wakɔ bosom na bosom no de ade no ama no na wama no mmara wɔ ho sɛ adeɛ wei n'akyiwadeɛ no ebia hwɛ sɛ womma adeɛ yɛbɔ ho mu nwae mfiri mu. Madam, sɛ wiase no nnipa no wɔde adeɛ rebɛsi hɔ no wɔbɛpɛ sɛ saa adeɛ wei obi biara nkɔ mu na ɔnkɔwae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔma adeɛ no a ɔpɛ sɛ ɔnya firi adeɛ wei ho no Fa ɔhaw bi mbrɛ no.
That's all.
Wɔwiae Kristofoɔ no, Kristoni ba no a biribi sei koraa ma no a, ɔnkyɛke, ɔmmua. Woba ka kyerɛ Kristoni sɛ, Nsuo yi a mede rema wo yi, ano yi a ɛwɔ ha yi, hwɛ na ante. Kristoni ba a, ɔbɛgyae asi hɔ sɛ ama ne ba.

Ɛtɔ da bi wɔ asɔrdan mu a, wo nso wo ɛ, ebia woyɛ FIFA fan wɔ ɛwɔ asɔr no bi a project bi mu yɛ biribi anaa mo yɛ biribi yɛ mɛboa. Madam, etumi kɔ nnipa bɛyɛ kakra bi, sɛ nnipa no yɛ hundred a, ɔmo a obetumi aboa yɛ ebia bɛyɛ ten bi na ebetumi aso, ɔmo a aka nyinaa bɛboa nketenkete. Ɛnyɛ wɔn mmoa ɛ. Sɛ yɛkɔ asɔrdan mu a, sika a yɛde to collection, obi wɔ sika one million a, yɛde ɔde sika wɔn nsa kɔ to collection.

Wɔ asɔre a wɔwɔ no mu no, sɛ Nyame honhom a ɛwɔ asafo no mu te sɛ ɔma ɔmo bɔ ba yɛtua light bill, ɔma ɔmo bɔ ma yɛtua sɔfoɔ ka, ɔma ɔmo bɔ ma yɛtua TV so ka, ɔma ɔmo bɔ ma yɛtua radio so ka, abɔfoɔ aba so ɔmo ba bɛhyira saa onipa no a ɔnyi one cedi no, ɔyɛ dɛn? Ɔnka ho? It can't be possible! Ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ayɛ yie sɛ yɛbɛtumi ama no saa ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ ɛɛ ɛyi ade ɛyi yiedie no bi anaa saa nkankɔ no.

Ɛɛ ɔte kɔkɔɔ so ne ba ɛbɛsra deɛ. Dabi da. Yɛnhwɛ Ghana president a ɔte akonwa so ne ba bɛsra deɛ. Dabi. Ɛna yɛn yɛn ahennie no yɛ hena no tumi biara nni hɔ a ɛte sɛ ɔno, osikani biara nni hɔ a ɔte sɛ ɔno, ɛna ewiase nneɛma nyinaa ne saa mpanimfoɔ a wɔwɔ mu din nyinaa hyɛ n'ase, ɛna ne mma ne yɛn, na adɛn na yɛnni bi. Yɛbrɛ. Yɛayɛ asoɔden atu sɛ sɛ yɛn nkyɛn yɛ papa agyapadeɛ. Wonim sɛ ansa na agya de adeɛ bɛhyɛ ne ba nsa no, mɔmee, na wahunu sɛ ne ba no, n'agyapadeɛ a ɔwɔ no, ɔdwene ho. Yɛnhwɛ mma mmienu. Wokan Luke chapter fifteen a, nkwadaa mmienu sɔre wɔ Yesu n'adipuwbea mu. Nkwadaa mmienu bi sɔree. Ketewa no kɔgyee agyapadeɛ a ne papa nya mu. Yɛte aseɛ sɛ ne papa mfa ne deɛ mma no na ɔmfa nkɔ. Ɔkɔeɛ.

Wɔnyɛ da sɛ Nyame asɔre no. Ma me ntɔ fine paa kɔ hɔ na me kɔ n'asɔre dɛm hɔ ɔse dabi ɔnyɛ saa o ɛfiri bia ɔdi adeɛ a ɛyɛ ɔno ara ɛti mama ɛnɛ Christofoɔ no aba no deɛ yɛn ara na yɛama kwan ama nnɛ yɛn ho akyene yɛdwen yɛn ho mmom yɛnnwen ahennie no ho wɔ annwen ahennie no ho nso deɛ a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛtumi anya nkanko

Ɔkyerɛ asɛm no bɛtumi aboa yɛn ama yɛatumi adu baabi a ɔte no bi. Yɛnka no bi nti ka kyerɛ atiefoɔ no hwɛ ne deɛ dabi ara ne sɛ ɔmbɛhwɛ sɛ ɔde Nyame asɛm bɛnante ɛfiri saa berɛ yi awieɛ berɛ yi. Awieɛ berɛ no sɛ woamfa Nyame asɛm annante a ɛbɛyɛ den sɛ woyɛ Kristoni a wobɛhu no nkankɔ wɔ w'abrabɔ mu. Bible se Nyame asɛm, wankwati Nyame asɛm anyɛ biribi biara a.

Wode asi hɔ sɛ edu ɛdɛ ɛda da anaasɛ ɛduru ɛda biara no a nneɛma yi hyɛ mu na ama ɛbɛma ɛne atiefo no afoforo nso ahu sɛdeɛ nneɛma teteɛ. Nyankopɔn nso yɛ pɛ.